Thla tubulte leh zawlneite bung sawmthum parukna thlalêrah, Israel fate chu kum sawmhni dawn lai thlalêrah chin hriat loin an awm a. Mosia'n heti hian a sawi, Kades Barnea aṭangin kan chhuak leh a, Zaret lui kan kân a, Lalpan a hnêna chhia a chhâm ang a mipui zînga chumi chhuahna râlkâpmi zawng zawng an mang vek inkâr chu kum sawmthum leh kum riat a ni. Mipui zinga ta an boral der hma loh chuan anmahni ti boral turin Lalpa kutin a tai reng bawk a. Chung kum chhung zawng chuan mipuite chu Lalpa zilh leh hauna hnuaiah an awm a. Kadesa helnaah khan Pathian an hnar a, Pathian pawhin eng emaw chen chu a hnar a, a thuthluna, an rinawm lohna, finfiah a nih avangin chhinchhiahna, serhtanna, Chu dawng lo tur an ni a, Saltanna rama kir leh an chakna khan zalenna hmu tlak lo an ni tih a entir a, kalhlen kut bawih ban hriat rengna pawh hmang tur an ni lo. Amaherawh chu biakbuk rawngbawlna chu chhunzawm fo a la nih avangin Pathianin a mite chu a thlauhthla fithla lo a ni tih a lang a. An mamawh a la phu hruk reng bawk avangin an vahvaihna chanchin chhui nawnin Mosia'n, Lalpa in Pathianin in kut hnathawh te mal a sawm sak cheu a, he thla ler zau tak hi in kal tlang dan te chu a hre si a, heng kum sawmli chhung zawng hian Lalpa chu in hnenah awm a, engmah in tlak chham loh kha, a ti a. Levia mite hla Nehemia'n a lo chhinchhiahnaah hnawl leh hnawhchhuah an nih kum chhung zawngah pawh Pathianin Israelte a enkawlna a lang a. I ngil neihna nasa tak chuan thlalerah khan i thlahthlam chuang lo va, kawnga anmahni en tur leh an kalna tur kawng kawh hmuh tura mei alh ding pawh chuan zanah a kalsan hek lo. Anmahni zirtir turin i thlarau tha tak chu i pe bawk a. I manah chuan i chawm a, an tuihal tih reh nan tui i pe a, ani thlalerah khan kum sawmli i chawm a, engmah an tla chham lo va, an silh fen te a hlui lo va, an ke te chu a vung lo va, thlalera an vah velna kha hel ho leh phun nawi ho te chunga rorelna tih nghehna chauh a ni lo va, chuan lo chhang chho zel te thunun nan leh ram tiam luh nan an inbuatsaihna tur a ni bawk a, Mosian an hnenah a lo hriattir tawh a. Mi in a fa a thunun thin angin, in Pathian chuan a thunun thin cheu a. A thupek te chu inzawm dawn nge dawn lo, inrilru hriat nan fiah tur leh tihhrehawm tur cheuhin mihring hi chhang chauhin an nung lo va, Lalpa ka a thu tin chhuakin an nung zawk a ni tih a hriattir theih nan cheu a, tihhrehawm cheu a inṭam te a phal a. In hriat ngai lo, in pi leh pu te pawhin an hriat ngai bik lo. Manna chuan a chawm cheu a. Thla leh ramah a chhar a, thla leh ruak rum vung vungah a vela awm chilhin a enkawl a, a mit naute angin a vawng. An mang anna zawng zawngah chuan ani chu a mang ang ve thin a. Vantirhkoh a hmaah awmmi chuan Anni chu a chhanhim bawk thin a, a hmangaihna leh a khawngawihna in a tlan ta hlawm a. Hmasang ni zawng zawngah chuan anmahni a puah in anmahni a pawm thin. An thla ler nuna thil chhinchhiah te chu Lalpa laka an helna thu a ni si a. Kora helna avangin Israel mite sing khat leh sangli an boral a, a hrang hrangin chunglam thuneihna hmusit pawh an awm a ni. Tumkhat chu Israel hmeichhia leh Aigupta mi fapa mipui inchawh pawlh Aigupta atanga Israelte ruala chhuak chuan anmahni puan in chhuahsan in Israel hote zingah a lut a, a puan in kaih ve thei chin niin a inhria a. Pathian danin chu chu a khap si a, Aigupta mite chu chhuan thumna thlengin pungkhawm ho zingah an tel ve thei lova, Israel mite nen an inkar a buaina awm ta a, An thu chu roreltute hnenah an thlen a, bawhchhetuah an ruat ta a. Thutlukna chuan a ti thinrim ta em em a, roreltu chu an chhia a lawh a, thinsa phawtah chuan Pathian hming a sawi chhe ta a. Mosia hnenah an hruai nghal a, thupek chu hei hi a ni, Tu pawh a nu emaw, a pa emaw an chhia lawh apiang chu tihhlum ngei tur a ni. He thubuai hi ngaihdam theih a ni lova, dan bawhchhiatna rapthlak a ni a. Pathian kawhhmuhna bik zawn a ngai ta a, Lalpa duh dan chiang tak hriat hma zawng chu chu mi chu an khung ta hmiah a, Pathianin amah ngeiin thutlukna chu a rawn sawi a. Pathian sawichhetu chu buk a pawnah lung a den hlum tur tih a ni. Chu sualna hriatpuitute zawng zawng chuan a lu chunga an kut an nghat ang a, puithu takin a chungchang relna thu dik chu an hriattir ang a, tichuan lungin an deng hmasa ber ang a, Chumi hnuah an vela mi dangte chuan hremna a nih avangin an leng ve ang. He bawhchhiatna ang hi hremna tur chu puan a ni ta nghal a. Israel thlahte chu biala an hnenah tu pawh a Pathian an chhia lawh apiang chuan sualmawh a phur anga Lalpa hming sawichhia apiang chu tihhlum ngei tur a ni. Mi zawng zawngin den ngei ngei tur a ni. Lalpa hming an sawi chhiat chuan ram dang mi pawh he rama mi reng reng pawh tih hlum tur a ni. Thin thawk phuta thusawi chu chuti taka na a hremna pek a nih avangin tute emaw chuan Pathian hmangaihna leh a rel dikna chungchanga zawhna an siam ang a. Hmangaihna leh rel dikna chuan Pathian huatna neia tawng chhuah nghal mai chu sual lian tak a ni tih entir An phut ve ve a ni. Bawhchhi hmasa ber tu thungrulhna chu midang te tan vaukhânna a ni. Pathian hming chu zah tur a ni si a. He pa sualna hi hrim lova a awm chuan midang te pawhin nungchang tha lo an neih phah ang a, mi tam tak nunna hlan a ni ang. Aigupta aṭanga Israel te zinga lo chhuak ve mipui inchawhpawlh kha thlemna leh buaina chawk chhuaktu bul ber an ni. Midang biak bansana Pathian dik biain an inchhal a, mahse an naupan laia an zir leh an tih thin tawh chu an nung changah a bet a. Milem bia ang thova sual leh Pathian zahna nei lo an ni. Buaina siam chhuak zen leh phun chiar ber an ni a. Pathian laka an phun nawina leh an milem biakna thilin an awmna hmun puan in chu a chiah piah nuai reng a ni. Thla ler lama an tir leh hnu lawk khan Sabbath bawhchhiatna sual danglam tak a awm a, Lalpa thupek, ka nan lua a phal loh thu puan a nih avangin thin urin mipui zinga pakhat chuan Pathian dan a zah lohna entir nan Sabbath ni ah thingtang fawmkhawmin thupek palina chu ual au takin a bawhchhia a. Thlelera an zin chhung chuan ni sarihni a mei chhem chu khap tlat a ni. Chu khapna chuan Kanan ram sik leh sa inthenna nasa tak, mei chhem loh theih lohna thleng a huam lo va, thlalera erawh chuan ailum atan mei a mamawh lo a ni. He mi thil tih hi tihluih thil Thupek pali na bawh chhiat luih na sual, ngaihtuah na neih loh leh hriat loh vang ni lovin tih luih thil a ni. A thu chu ngaihtuah a ni a, Mosia hnenah an rawn hruai a, Sabbath bawh chhiat chu thi kawpa hrem tur tih chu puan tawh a ni a, mahse eng anga hrem tur nge tih chu hriat tirin a la awm lo. Thu chu Lalpa hmaah Mosian a thlen a tih dan tur a kawhhmuh a, Chu mi chu tihhlum ngei ngei tur a ni. Daipawnah mipui zawng zawng chuan lungin an deng tur a ni. Pathian sawi chhiatna sual leh Sabbath bawh chhiat luihna chuan hremna thu hmun an dawng a, Pathian thuneihna hmuhsitna lam a ni ve ve a ni. Tunlai kan hunah hian mi tam takin thil siamna chawlhni chu an pawm lo va, Juda te ta a ni a, serh tur a nih chuan a bawhchhiah apiang chu tihhlawm tur an ni an ti a. Mahse, Pathian sawichhetu chuan Sabbath bawhchhetu hriamna ang chu a hmu ve tur a ni. Chuti ni se thupek pathumna chu Juda te tan chauh a ni e, kan ti leh mai dawn em ni ang? Thupek pathumna leh pangahna te, thupek zawng zawng tih mai tura thikopa hriamna chungchang thu a inhnialnaah thupek palina nen a intluk theuh tih a ni mai. Tunah Pathianin tisa lamah a dan bawhchhetute chu a hrem nghal lo na a, a thu insualman chu thihna a ni tih a tarlang a. Hrem nan hnung ber a lo thlen hunah thihna chu a thupek hlu tak bawhchhiat vang a lo awm a ni tih a lang ang. Kum sawmli chhung thla lerah thil tih mak manah avangin Sabbath dan pawimawhna chu mipuite hnenah chawlh kar tina hriatnawn tir an ni a, hei pawh hian thuawihna a hruai chuang lo. hremna hmuh tur hriat tir an nih tawh avangin a lang in huai sen takin an bawh chhi ngam lo nain thupek pali na serh chungchang chu an la nep hle a, Pathianin a zawl nei hmangin ka chawlhni te pawh nasa takin an bawh chhia a, a ti a. Chhuan hmasa ber te ram tiama an luh thei loh chhan pawh kha he mi vang ber hi a ni. An fate leh in zir tur chu an zir bawk si lo. Chutiang chuan kum sawmli an vah vaih chhung khan Sabbath chu an ngaihthah a, Canaan rama an lut tur Pathianin dang lo sela, ramtiamah chuan milem biate zingah an darh vek dawn a ni. An cham hun chhung a lo tawp chuan Israel ho chu Kades atangin thla ler lamah an kir leh dawn ta a, pungkhawm ho zawng zawng te chu thla khatna ah chuan zin thla lerah an lut a, mipui te chuan Kades-a awm hmun an khuar a. Hetah hian Miriami chu a thi a, an phum a. Tuipui Senkama hlimna leh Jehova hnehna lawma Israelte zai leh lama an kal chhuah hun atanga kum sawl tam tak veia an vah vaih tawpna thla ler thlan khur chu chu mi ah chu a ni. Aigupta atanga beiseina sang tak neia mi makta duai lai chhuak ta te chan chu sualna chuan malsawmna no chu an hmuai atangin a vai buak sak a. Chhuan lo awm leh tur te chuan zirlai chu zir tak ang maw? Chuti chung pawhin thil an la tisual ta che va, a thil mak tih te chu an ring chuang lo. Amah in a thah piang in amah chu an zawng thin a, an kir leh a, zing takah Pathian an zawng thin a, Pathian chu an lungpui a ni tih leh Pathian chung nung bera chu an tlantu a ni tih an hre chhuak thin. Thinlung takin Pathian lamah an kir lo va. An hmelma ten an hneh chiah hunin amah chauh chhanchhuak theitu hnenah tanpuina an zawng thin. Mahse an thinlung chu a lakah a dik si lo va, an thuthlungah chuan an rinawm hek lo. Nimahsela ani chu lainatna a a khah avangin an khawlohna chu a ngaidam a, anni chu a ti boral lo a ni. Vawi tam tak a thin urna chu a la kiang a, Tisa chauh an ni tih a hre reng a, thli let leh lo tura tlehliam thin ang hi.